arā, ko te mahi mātātoa a te pēne tongitongi by Sir Arthur Conan Doyle. Kia areare ngā taringa, kia hōmiromiro ngā kanohi. Whakarongo mai e te iwi. Te mahi mātātoa a te pēne tongitongi, nā Tā Arthur Conan Doyle, I te tirohanga atu ki āku tuhipoka mō ngā kēhi tōnā 70 i ngā tau e waru kua taha ake nei, i arongia ai e au ngā rautaki a tōku hoa Hēra Kahaumi. Ka kitea e au ngā tini rautaki e parangēki ana, tērā ētahi e pukuhohe ana, he maha hoki e rerekē noa ana, engari, kāhore tētahi e māori ake nei. Tā te mea, i āna mahi, he aroha nui nōna ki ōna pūmanawa kaua kē ia ki te whainga rawa. Kāore ia mō te whai wāhi atu ki tētahi whakatewhatewhatanga, kāore hoki i anga ki te rerekē ki te mīharo hoki. Heoti, mō ēnei kēhi kanorau, kāore e oti i ahau te maumahara ake ki tētahi anō i pērā rawa te rahi o ōna anō āhuatanga i tērā e hāngai nei ki te whānau rongonui nō Harii, arā, ki te whānau Roiroto nō Tōke Morānu. I hua ake ngā āhuatanga o te rangi rā i ngā rangi maro mahue o tā māua noho tahi ko Hāumi, i tā māua noho hei hoa tara-ā-whare makaukore i te huarahi o Peika. Āe rā pea, kua pūrongotia kētia ēnā, engari i herea au e te tūmataiti i taua wā, ā, kua motukia I ngā marama tata nei, nā te matenga o te wahine i kupu taurangi atu ai au. Ka whai hua pea i te whakaputanga i ngā meka, he mōhio nōku ki ētahi kōhimuhimu whānui mō te matenga o Tākuta Kiripi Roiroto, nā wai, kua kino kē atu te kaupapa nei i ngā kōrero pono. I tētahi ata, i te ihu o Āperira, i te tau waru tekau mā toru, ka aho au, ka kite au i a Hēra ka haumi, e tū ana, kua kahuria katoatia i te taha o tōku moenga. I tōna tikanga he rite tonu tāna maranga taka muri, ā, i te whakaaturanga mai a Te Matawā i te kurupae kua hauwha anake mai te whitu, ka ohorere tāku kamo atu ki a ia, me te aha anō, ka paku takarita hoki pea au, he rite tonu kē nō āku anō tikanga. Ka aroha i tāku whakaoho i a koe Wātene, hei tāna. Engari, mō te tini makiu kē te take i te ata nei. Kua whakaohongia a Whaea Harutene, nā wai ka urupare mai ki a au, ā, ka urupare atu ki a koe. He aha hoki rā, he ahi, he kāo, he kiritaki. I te āhua nei, kua tae hiamo mai tētahi wahine rangatahi te nonoi ai i tāna kōrero ki au. Kei te rūma noho ia e whanga ana. Kāti, ka tīhoi ana ngā wāhine rangatahi i tēnei hāora o te ata, whakaohoohongia ai ngā tāngata i ō rātou moenga, e whakapae ana au he take whitawhita tāna hei kōrero. Kite ai, ka ngahau te kēhi, kāore e kore, ka hiahia hoki koe kia whāia i tōna orokohanga. Ahakoa tēnā, i whakaaro anake au kia karangatia koe e whai wāhi mai ai koe. E hoa! E kore rawa e mahue i au! Kāhore he painga i tāku whaiwhai i a Haumi i āna whakatewhatewhatanga ngaio, me tāku māharo atu ki ngā whiriwhiringa kakama i tere āno he rongo-ā-manawa, engari tonu i noho hoki te arotau hei tūāpapa mō te wetewetekina o ngā raruraru ka tukuna ki a ia. Ka tere kuhuna ōku kākahu me arawa ake, ka rite au kia tūtakina ai tōku hoa i te rūma noho. I tā māua tomokanga atu ka tū mai tētahi wahine i kahuria e te pango, i kōparetia ai hoki, te noho ai i te taha o te matapihi. He ata mārie e kō, te kōrero hari a Hāumi. Ko Hēraka Hāumi tōku ingoa. Koia tēnei, ko taku takatāpui, ko taku hoamahi, ko tāku tawātene, ā, e nau mai ana tāu whakaputa kōrero ki mua i tōna aroaro. Ha! E koa ana au i te whai whakaaro a Whaea Harutene ki te whakakā i te ahi. Kia hūnuku atu tātou, māku tētahi kawhe e tono hei inu māu, kei te kite au i a koe e harawiniwini mai nā. Ehara i te makariri au e harawiniwini nei, te kōrero ngunguru a te wahine i a ia e hūnuku ana i tōna nōhanga e ai ki te tono. He aha hoki rā? Ko te mataku e tai haumi, ko te wehi. Ka hīkina tōna kōpare i tāna kōrerotanga, ā, e otiia māua te kite i te kino o tōna kōmingotanga. Kua raru, kua hina tōna kanohi. Kua hikimoke ōna karu, Engia he kararehe e aruarumia ana. Ko ōna āhuatanga me tōna hanga, ānō he wahine e 30 tau, engari he rūtawa ōna makawe, ka mutu, kua ngenge, kua koro tūangaanga hoki tōna āhua. Ka tirohia katoatia ia e Hēra Kahaumi ki tētahi o āna whakatahanga ngaio tere. Kei mataku koe, tāna āta kōrero, tupou atu ana ki te mirimiri i tōna kikowhiti. E kore e roa, ka whakatikaina e tātou, kāore e kore. Mā te rere whenua koe haramai ai i te ata nei, nē hā? Kei te mōhio mai koe ki au, nē? Kāore. Engari kei te kitea te haurua tuarua o tētahi tīkiti waihape i te kapu o tō karapu mauī. Korekore, i moata tāu tīmatanga, heoti i roa hoki tāu hautū mai i tētahi kāta kurī mā runga ngā huarahi kino i mua i tāu taenga atu ki te tūnga. Ka tino mākutu atu te wahine, kātahi ka pōrangirangi tāna whetē atu ki tōku hoa. Kāhore he māminga e kō, tāna menemene atu ki a ia. Kua whitu hemihemi ngā mararatanga paruparu ki te ringa mawī o tō koti. He paru hou, kāhore he waka, hāunga te kāta kurī, e whiua pēnātia ana te paruparu, me te aha, ka pēnā anake ina noho ki te taha mawī o te kaihautū. Ahakoa ōtake, e tika mārika ana koe, tāna kōrero. I tīmata au i te kāinga i mua i te ono, ka tae atu ki Rēta Hē i te rua tekau mai, ka tae ki Wātarū mā te rerewhenua tuatahi. E tai kei raro au e putu ana, ka pōrangi katoa au ki te pēnei tonu. Kāhore he tāngata kē atu hei whirinaki atu, kāhore, hāunga tētahi anake, te atawhaingia ai au. ā, ka aroha hoki ki a ia, he iti noa iho tāna āwhina mai. Ko ahau ō rongo hāumi, nā Whaea Wharetōhi i hau ai ō rongo. Nāu ia i toko i a ia i raro e putu ana. Nā tēnā i whāia ai e au tō wāhi noho. Nā, e Tai, e oti hoki pea i a koe te āwhina i ahau, kia homai ai i tēnei pōuriuri e karapotia nei au. I tēnei wā tonu, kāore e taea e au te utu āu ratonga. Engari hei te marama kotahi, hei ngā wiki e ono pea ahau moea ai, whai mana ai ki āku pūtea, ā, mā reira koe e rongo ai te whakawhetaitia ōu e au. Ka huri a Haumi ki tāna tēpu, ka whakatuwheratia ai, ka tīkina atu tētahi puka kēhi paku ka rotakengia ai. A Whare Tōhi, tāna ki atu, Āna, kei te mahara au ki te kēhi, he pare tiara ōpure te take. Hei tāku, i mua kē i te wā i a koe, Wātene. Heoti anō tāku e kō, ka koa au i te ruku atu ki te kēhi nei, pēnei i te ruku atu o tērā tō hoa e au. Mō te taha ki te utunga, ko tāku mahi kē te utunga, Engari māu anō ngā utunga ka pā mai ki au hei te wā e pai nei ki a koe. Ā, tēnei au, te ungaunga i tāu whakatakoto mai i te roanga atu o ngā kōrero e oti ai i a māua te whakawākia te kaupapa nei. Aheiha! te urupare a tā māua manuhiri, ko te kiko o tāku tūāhuatanga wetiweti, ko te matapōrehu o ōku mataku Ā, kei te āhua tonu o ngā taipitopito te taunga o āku whakapainga. E ai pea ki ētahi, he hauarea, ka mutu, tērā tonu te tangata, te kī ai e te marea e oti au te whirinaki atu e kōrerotia ai te kaupapa, e whāia ai te āwhina, Tērā tonu ia, ka kī noa mai he mate kē anō ēnei nō te wahine mānukanuka. Kāore ia mō te whakaputa i ēnā kōrero engari kei te kitea i āna uruparenga whakamāeneene me tāna tirohanga kaupare. Engari kua rongo a Haumi Tahaumi, e oti i a koe te kite mārika i te kokonga kikino o te ngākau tangata. Māu ahau E tohu i tāku hikoi rānga mōreareatanga e karapotia nei au. Kei te rongo katoa au i a koe e kō. Ko Hera Kōhatu tōku ingoa, ā, e noho tahi ana māua ko tōku matua whāngai. Ko ia te mōrehu whakamutunga o tētahi o ngā whānau Hākene i Ingarangi, o te whānau Roiroto nō Tōkemorānu i te pae uru o Harii. Ka tungou a Hāumi i tōna māhunga. E mōhio nei au ki te ingoa nā, hei tāna. He wā ōna, ko rātou tētahi o ngā whānau whai rawa atu i Ingarangi, ka mutu, i toro rā anō ōna rawa ki tua o ngā pae, ki Pāhia, i te raki, ki Hamuhia, i te uru. Heoti anō, i te rau tau kua taha ake nei, e whā ngā kaiwhakakapi piritata i whakatinanahia te wairua moumou. Nā whai anō, nā tētahi kai petipeti o te ao ariki i ū ai te waka rawakore ki uta. Kāhore he paku aha i toe, hāunga ētahi e kawhenua. Me te koroua whare e rua rau tau te tawhito, te pokea hoki e te mōketi rahi. I tōia mārika e te Ariki whakamutunga tōna ao i reira, whakatauirahia ai te ao mōrihariha o te pūwhero pōhara, engari arā tāna tama kotahi, tōku matua whāngai, i mārama ki tāna mate, ki te urutau ki ngā tūāhuatanga hōu, Nā reira, ka whai pūtea ia i tētahi whanaunga, te wātea ai ia ki te whai i te tohu mātauranga rongoā, me te toro atu ki Karukata. I reira, he ngaio nō ōna pūkenga, he kaha nō tōna wana i whakatūria ai e ia tētahi whare haumanu nui, Heoti, i te putanga ake o Nguha nā ētahi whānakotanga i te whare, ka patua tāna tuari taketake kia mate. Me te aha anō, i ora iti ia i te karawhiunga hemonga. Ko te āhua, i roa te pāngia ōna e te mauheretanga, ā, i muri mai, ka hoki ia ki Ingarangi hei tāne pōuriuri, hei tāne matangurunguru. I a Tākuta Roy Roto i Īnia ka moea tōku whaea, a Whaea Kōhatu, te pouaru o Meiha Tianara Kōhatu nō te ope Pekari. He māhanga māua ko tōku eweewe ko Hūria, ā, e rua tau anake tō māua kaumātuatanga i te moenga anō a taku whaea. Inā tonu te rahi o āna pūtea, kāore i iti iho i te kotahi mano pāuna i ia tau, nā, ka whakarearea katoatia tēnei kia tākuta roa i roto i tā māua noho tahi ki a ia. Me te herenga, ka wātea mai tētahi rahinga ā-tau ki ia o māua ina moea. I muri tata tonu iho mai i tā mātou hokinga ki Ingarangi, ka mate tōku whaea. E waru tau ki muri ia mate ai i tētahi aituā rerewhenua tata atu ki Kurū Nāwai nāwai, ka whakatahangia e Tākuta Roiroto tāna whakamomori ki te whakatū i āna mahinga i Rānana, ā, ka taria atu māua hei hoa noho mōna i te koroua whare i tōke Moraanu, i mātua ō mātou hiahia i ngā pūtea i whakarearea ai e tōku whaea. Ka mutu, I te āhua nei, kāore hoki he aha e āraia ai tō mātou harikoa. Engari i taua wā tonu, i pāngia tō mātou matua whāngai e tētahi panonitanga kino. Hei aha noa te whakahoahoa me te torotoro atu ki ō māua kiritata, te harikoa i te kitenga i tētahi roiro tō Nōtōke Marānu e noho anō nei ki te nōhanga ā-whānau, ū ā, nāna anō ia i here ki tōna kāinga, ā, me uaua ka kite i a ia, hāunga te putanga ōna ki te tautohetohe wawana atu ki a wai ake nei, ka takahi i tōna ara. Ko te tukunga i te riri kia hē rā anō ngā rā, he momo tonu nō ngā tāne o te whānau. Ā, i tōku matua whāngai, hei tāku, i kino kē atu nā tāna nōhanga roa i ngā motu pārūrū. Tērā ētahi whawhai mana kore i tū ai, e rua ēnā i oti i ngā Kōti Pirihimana, āpā noa ka tū ko ia hei kaiwhakawehiwehi i te tāone iti, nā, ka tiu atu ngā tāngata i te kitenga i a ia, he kaha rawa atu nōna, he kore hoki nōna e whakararata i tōna riri. I tērā wiki, ka makaia e ia te ringa pīau i tētahi parepare ki tētahi mimi, ka mutu, he utu nāku i ngā pūtea katoa i kohikohia ai e au i kauparetia ai tā te marea tiro mākutu mai. Kāore ōna hoa hāunga ngā kaiparo, ā, ka whakawāteahia tā rātou noho puni ki ngā eka torutoru o te whenua tairo e kīia nei ko te whenua o te whānau. Nā, ko tāna ka whakaaetia hei utunga ko te haumarutanga o ō rātou tēneti. Nā whai anō E hia nei ngā wiki ia kaihora atu ai me ngā tēneti. He pūmanawa ōna mō ngā kararehe nō Īnia te tukuna atu ai ki a ia e tētahi kaiwhakarite, ā, i tēnei wā tonu, he ngeru tītā, he maki tauwhero hoki tāna e amio noa nei i ōna whenua, te whakamataku ai hoki i ngā tāngata, pēnei i te mataku o rātou i tō rātou rangatira. Nā aku kōrero, E ngāwari nei te pohewa i te korenga o te ngahau i ngā ao o māua ko tōku māhanga hūria. Kāore tētahi tuari i noho tahi mai, kāti, i roa hoki te wā i riro kē mā māua tahi ngā mahi o te whare. Kua 30 tau noa iho ia i tōna hemonga, heoti anō, kua hina kē ōna makawe, pēnei i ōku. Kua mate tō māhanga nē? E rua tau ki muri i ahinga ai, nā, ko tōna matenga hei kaupapa kōrero māku. E tāra ake nei te kite, nā te āhua o te ao kua whārikihia nei e au, me uaua māua ka tūtaki ki tētahi kua ōrite tōna kaumātuatanga me tōna tūranga. Engari tonu, he whaea kēkē tō māua, te eweewe o tōku whaea. Ko Whaea Honoria Wetepai, e noho tata nei ki Harou, ā, i ētahi wā ka tukuna māua kia toro atu ki te whare o te wahine nei. I te Kirihimete e rua tau ki muri, toro ai a Hūria ki reira tūtaki ai ki tētahi meiha utu haurua nō te tauā moana, nāwai nāwai ka herea rāua kia moea. I te waihapenga a tōku māhanga, ka mōhio taku matua whāngai ki te herenga moenga, ā, kīhai i whakahē. Engari o roto mai i ngā wiki e rua atu i te rangi i whakarita kia moea, i pā mai tai tuāwehi i kore ai tōku makau. I te tītaha tā ērā ka haumi noho i tōna tūru, me ōna karu kapi, me tōna upoko e meinga nei i te pare tuarā. Heoti, ka āta huakina mai ngā kamo, ka tiro kau atu ia ki tāna manuhiri. E kō, kia ami ki tāu kupuria mai, tāna kōrero. E ngāwari ana kia pēnā au, he titi nō ia taipitopito o taua wā mōrihariha ki te hinengaro. Kua kīia kētia e au, he tawhito rawa atu te whare nā, ka mutu kotahi anake te pito ōna e nōhia nei. Kei te papa o raro ngā rūma moe o tēnei pito. Ko ngā rūma noho kē ki te pokapū o ngā whare nei, ko te tuatahi o ngā rūma moe nei nō Tākuta Roiroto, ko te tuarua nō taku māhanga, ko te tuatoru nōku. Kāore he tūhononga o tēnā ki tēnā anō, engari ka tūhono ia rūma ki te kauhanga nui kotahi, e mārama ana rānei aku kōrero, ati hoki. Puare atu ana ngā matapihi o ngā rūma e toru ki te karaehe. I taua pō aituā, kua hoki wawe atu a Tākutaro i roto ki tōna rūma, heoti i mōhio māua kīhai i hoki ki te moe. Nā, i raru tōku māhanga i te haunga tekoteko o ngā hikā nō Īnia he rite tonu nei te momia e ia. Ka puta taku māhanga i tōna rūma, ā, ka toro mai ki tōku, ki reira pau ai te wā i te noho me te kōrero mō tāna moenga e kainamu ana. I te 11 karaka ka tū ia ki te wehe, engari ka paku tau ki te kūwaha ka tiro whakamuri, E he rā, kia pono mai! Tāna kī mai, Kua rongo rānei koe i te whiowhio a tētahi i waenganui i pō? Kore rawa, hei tāku. E whakapae ana au, kāore e oti i a koe te whiowhio i a koe e moe ana, nē? Tino kore nei, he aha ai? Tā te mea, i ngā pō tata nei i te takiwā o te toru i te ata, kua rite tonu tāku rongo i tētahi whiowhio panguru mārama hoki nei, e ngāwari nei āku moenga nā wai i whakaohongia ai au. Kāre au i te mōhio nō hea rā Āinī pea nō te rūma tata, nō te karaehe rānei pea, pēnei noa au ka uia koe ki tāu rongo rānei. Kāo, kāore anō. Korekore ko ērā kaiparo nanakia te urupuia. E tinga mārika ana, heoti anō, mēnā i te karaehe, he aha hoki koe i kore ai e rongo? Ā, kua au ake tōku moe i tāu, Ana, he kore noa iho, hei aha? Ka menemene mai ia, ka tūtakina ai taku tatau, mea rawa ake, ka rongo au i tāna kī e huri ana i te raka. Āe rā, te kī a Haumi, he tikanga rānei te raka i ō koutou rūma i ngā pō? I ia pō. He aha ai? Hei tāku, i meinga kētia tā te tākuta pupuru tonu ki tētahi ngeru tīta me tētahi maki tauwhero, kāhore i mauri tau te noho ki te kore e raka. Ati hoki. Kāti, e koke tonu ki te tauākina. Kāore i oti ahau te hoki ki te moe i taua pō. He rongo nōku i te wairua toa e kainamu mai ana. Kia mahara mai, he māhanga māua ko tōku eweewe, ā, e mōhio pai ana koe ki ngā taukaea e here nei i ngā wairua e rua e pēnā ana. Inā te tarakaka o te pō! Pūkeri ana te hau, tātā ana te ua, whekuwheku ana ngā matapihi. Kātahi, i te tawetawe o te āwha, Ka pupū ake te hāparangi a tētahi wahine kua wehi. I mōhio au, koia tērā te reo o tōku māhanga. I tarapeke au i tōku moenga, i kuhuna tētahi tara pouahi ka kotahi atu ki te kauhanga nui. I te whakatuwheratia o taku tatau, pēnei au ka rongo i te whiowhio panguru. Pēnei i tērā i kōrerohia ai e tōku eweewe, taro ake ka rongu i te oro pākōkō, engia kua taka tētahi maitai. I taku omanga rā te Kauhanganui, ka tuwhera te kūaha o tōku māhanga, i kaurori hoki i ōna kauhuri. I wehi tāku titiro atu, he kore nōku i mōhio he aha ka puta mai. Nā te aho o te rama i Te Kauhanganui i putaputa mai tōku māhanga i te puaretanga. Ko Hina tōna kanohi i te wewehi, whātoro ana ōna ringa e whaia ai te āwhina. Takaoreore ana tōna tinana katoa, engia he poro haurangi. Ka oma au ki a ia, ka whi i a ia. Engari i taua wā tonu, ka ngoikore ōna turi, ka hinga ia ki te papa. Ka takaokeoke, pēnei te tangata kua kino nei te mamae. Ka pāngia tōna tinana e te tīkoro i te tuatahi i whakapae au kīhai ia i āhukahuka ki ahau. Engari i taku tū pau ake i a ia, ka pērā rawa te kaha o tōna tioro, e kore au e wareware. Auē, he rā! Ko te pēne! Ko te pēne tongitongi! he mea anō i hiahia ia kia whakaputa, nā, i tohu atu tōna ringa ki te rūma o te tākuta, engari ka pāngia anō e te tīkoro, nāwai ka kai i āna kupu. I kakama taku putanga, hāparangi atu ana ki tōku matua whāngai. Kātahi ka kite i a ia e tere puta ana i tōna rūma me tōna koti moe. I tāna taenga atu ki tōku māhanga, kua mauri moe ia, ka mutu, ahakoa te tāhoro i te parani ki tōna korokoro me te tono i te tokonga haumanu i te tāone iti, auare ake, ka āta roku i te pae, ka mate ia me te kore anō e mauri ora. Koia te mutunga o tōku māhanga i arohanuitia ai. Taihoa ake, te kī a Haumi, mō tēnei whiowhio me te oro maitai. E ngākau titikaha ana koe? E oati ana koe? Koia hoki tā te kaititiro tūpāpaku ui mai ki au i te pakirehua. E tino whakapai nei au i rongo i tēnā, heoti, i te pūkeri o te hau me te kekē o te koroua whare, kua māmingatia peatia au. I te mau kākahu tō māhanga, kāo, kua mau kē i a ia tōna kakamoe. I tōna ringa matau, ko te tumu hūhunu o tētahi māti, ā, i te mauī, ko tētahi pouaka māti. E whakaatu ana i tāna whakakā i te māti me te tirotiro haere i te ohititanga ake. E hirahira ana tēnā. He aha hoki ngā whakataunga a te kaititiro tūpāpaku I āta whakatewhatewhangia te kēhi e ia, tā te mea kua roa te whanonga o Tākuta Roiroto e mōiriiri ana i te takiwā, engari kīhai i kitea tētahi take matenga. E ai ki āku taunakitanga, kua ita ā-roto te tatau, ā, kua āraia ngā matapihi ki ngā kōpani o mua me ngā poupou rino whārahi i whakaitangia ai i ia pō. I āta tirohia hoki ngā pakitara, nā whai anō, i kaha te tū, i arotakengia hoki ngā papa i ōrite te hua, i whānui te hanga o te tūmere, engari kua āraia hoki ki ngā tēpara rahi e whā. Māna te kore e noho taratahi ana tōku māhanga i te rokunga ōna i te pae. Me te aha, kāhore he tohu taikaha i tōna tinana. He pēhea nei te poihana? I kimihia e ngā tākuta, engari, auare ake. He aha hei tāu i mate ai tēnei wahine? E whakapono ana au nā te ohorere me te wewehi ia i mate ai, engari ka reo i te paku mōhio nā te aha ia i wewehi ai. He kaiparo i te urupuia i taua wā, Āe, he rite tonu te nōhia rā e rātou. Āna. He aha tāu i whai ai i tēnei whakahahaki ki te pēne, ki te pēne tongitongi? He wā ōna ka whakapae noa au he mate kuawa, he wā ōna kua hāngai ki tētahi pēne tāngata, anī pea ki ērā kai paro i te urupuia. Kāore i te mōhio mēnā rānei nā ngā aiki hakoro tiwhatiwha i ngā upoko i marohi ai te tū āhua rerekē nāna anō i kupu atu. Ka ruru a Haumi i tōna upoko engia he tāne kāhore rawa nei e paku nanea ana. Inā te hōhonu o ngā wai nei, hei tāna, E koke tonu ki ō kōrero. kua rua tau nō taua wā, kāti, ā mohoa nei, kua mokemoke rawa atu tōku ao. Heoti, kotahi marama ki muri, tērā tētahi hoa nōku, kua tau tini te mōhiotia e au, i pai mai ki au i tāna tononga kia moea ahau. Ko Āmitaahe tōna ingoa, ko Peehi Āmitaahe. He tama tuarua o Mita a Mitaahe, nō Ngā Wai Kareni, tata ki Rētini. Kāhore taku matua whāngai i whakahē i te piringa, ā, hei te ihu o Kōanga māua moea ai. E rua rā ki muri, i tīmatahia te mahia mai o ngā whakatikahanga i te peka uru o te whare. Me te aha, kua okaina te pakitara o tōku rūma moe, nā, Kua mate au ki te hūnuku ki te rūma i mate ai tōku māhanga, moe ai ki te moenga i takoto ai ia. Nā reira whai whakaaro mai ki te wewehi ōku ina pō, i ahau e takoto oho tonu ana whakaaro ake ana ki tōna hemonga. Mea rawa ake, i rangona, i te ngū o te pō, te whiowhio panguru koia tērā te karere o tōna anō matenga. Ka tarapeke ake ahau, ka whakakāngia te rama, engari kāore he mea hei kite māku i te rūma. I weriweri rawa au tē hoki ai ki te moe, nā reira ka mau kākahu, ā, i te haeata tonu ka puta iho au, ka karangatia tētahi kāta kurī i te hōtera Karauna. Kei tāwāhi o te huarahi ka hautū atu ai ki rēta hē, nō reira ahau haere atu ai i te ata nei me te kōingo ka kite i a koe kia whai āwhina i a koe. Kua hīnātore koe te kōrero a tōku hoa. Engari koia rānei te roanga atu o ngā kōrero? Āe, koia katoa. Hineroiroto, kāhore anō kia pēnā. E tātari ana koe i tō matua whāngai. He aha hoki tāu e whakapae nei? E whakautu ai, ka neke whakamuri a Haumi i te pōtete o te whātuinga pango i whakarākeitia ai te ringa e takoto nei ki te turi o tā māua manuhiri. E rima ngā wāhi wheke pakupaku, arā, ko te tohu o ngā matimati e whā me te kōnui, i marū ake i te kawititanga tea o te ringa. Kua tūkinotia koe, te kī a Hāumi. Ka pūwherowhero te wahine, ka ūhia tōna ringa mamae. He tāne pakeke ia, hei tāne, ā, I need pea tē mōhio ki te kaha ōna. I roa te ngū, ā, i wharara a Hāumi i tōna kauae ki ōna ringa, ka titiro māhoi atu ki te ahi pakepakē. He kaupapa tino hōhonu tēnei, te whakaputanga rā noa ana. E hia mano ngā taipitopito e mate kai nei au ā mua i tāku whakataunga ki a anga pēhea tātou. Heoti, e tere pau ana te wā. Mēnā māua i toro atu ki tōke morānu i tēnei rā, e oti rānei i a māua te kite i ēnei ruma me te korenga hoki o te mōhio mai o tō matua whāngai? Ko te painga, i kōrero mai ia mō te haramai ki te tāone i te rā nei mō tētahi kaupapa hirahira te take. E tinga ana ka noho atu ia rā te rangi katoa, nāwai kāhore he aha e whakahōhā i a koe. He kaiwhakapaipai whare tā mātou, engari kua kuia, kua heahea hoki ia, ka mutu, he ngāwari tāku tuku atu i a ia ki wāhi kē. Ka mutu pea, kāore koe i te matakawa ki tēnei haerenga wā tene? E kāo. Ana, kua haere tahi māua. Ka aha rā koe? E ruarua ngā mea hei mahi māku i ahau i te tāone nei. Engari ka hoki mā te rerewhenua a te Tūhoetanga e whai wā ai kōrua i tō kōrua haerenga. Kāti, kia takatū ki tā māua taenga hei te ahiahi. He torutoru mahinga hoki āku. Ka noho mai rānei koe ki te ōkākā? E kāo, me haere au. Kua tau anō te ngākau i te kōrerotanga atu ki a koe. Ka pai au i te kitenga anō i a koe hei te ahiahi nei. Ka āraitia anō tōna kanohi ki te whātuinga pango mātotoru, ka tiu atu ai i te ruma. He aho whakaaro nā Wātene, te ui ngā atua he rakahaumi, wharara ana i tōna tūru. Hei tāku, he kaupapa pāpōuri, kikino hoki, inā te pāpōuri me te kikino. Kāti, mēnā te wahine e tika ana i tāna kōrero mō te kaha o te papa me ngā pakitara, me te korenga e taea te kuhu rā te kūaha, te matapihi, te tumere rānei. I te āhua nei, kāore e kore i noho taratahi tōna māhanga i te mutunga pō kīkī ōna. He aha hoki rā te tikanga o ngā whiowhio o te pō me ngā kupu rerekē a te wahine i te rokunga i te pae? E aua hoki. Ka whakakotahi ana i ngā āhuatanga o te whiowhio o te pō, te pēne kaiparo e mōhio pū nei ki tēnei tākuta koroua. Tā tāua whakapono ki tā te tākuta hiahia kia whakakati i te moenga a tāna tamāhine whāngai. Te whakahahaki atu ki te pēne, me te rongotanga hoki a Hinehera kōhatu i te pākōkō maitai. I rangona pea i te takanga atu o tētahi o ērā pou rino kōpani ki tōna anō wāhi. Hei tāku, ka whai hua te whakaaro ake ka mārama te pōkīkītanga i ēnā kōrero. Engari, i aha kē rā ngā kaiparo? Tē paku mōhio. Kei te kite au i ngā tini tohetohe ki tētahi ohia pēnā. Me autahi, koe a Pū tāua e haere ai ki tō ke morānu i te rangi nei, kei te hiahia au kia kite ina mate ai i ngā tohe nei, ina rānei, he whakamahukitanga kē atu. Engari he aha hoki? I toko ake te mauri i tōku hoa nā te whiunga i te tatau kia puare, me te tū mai a tētahi tāne kaitā i te kūaha, ko ōna kākahu, he whakakotahitanga i te ngaiotanga me te ahuwhenua. arā, he pōtae pango, he koti roa, he takirua ārai waewae teitei, he wepu aruaru e kauhuri ana i tōna ringa. He pērā hoki nō te tāroaroa ōna i pāngia ai te pae o runga o te kūaha, ā, i toroa te whārahi o te kūaha e tōna tinana. He kanohi rahi, kua tāmokohia e ngā manomano kūwhewhewhewhetanga, Kua kōwhai te pāhunutanga o te rā, kua tohua e ngā āhuatanga katoa o te whiro, ka tiro ki tēnā, ki tēnā o māua. Ā, ko ōna karu hōhonu, kua kōwhai. Ko tōna ihu teitei, kua tūpuhi, kua kiko kore hoki, e ngia, he manu whakangau wawana. Ko te hea kōrua a Hāumi? te pātai a te tipua nei. Ko tōku ingoa e Tai, engari nōu kē te huanga, te kī ngāwari a tōku hoa. Ko tāku ta Kiripi Roi roto ahau, nō Tōkemorānu. E mea ana koe tākuta, te kōrero maroke a Haumi, e noho mai nā. E kore au e pēnā. Kua toro kē mai taku tamāhine whāngai ki konei. I whaiwhai au i a ia, he aha tāna kōrero ki a kōrua? E anga makariri ana i tēnei wā o te tau, te kī a Haumi. He aha tāna kōrero ki a koe? te tioro riri a te koroua. Engari, kua hau ngā rongo mō te painga o ngā mī koikoi, te kokenga mārie tonu a tōku hoa. Ha! E whakataha ana koe i ahau neha! te kī a tā māua manuhiri hou, me te whetoko whakamua wiriwiri ana i tana wepu aruaru. Kei te mōhio ahau ki a koe e te nanakia. Kua hau mai ō rongo. Ko Haumi koe, te kai raweke! Ka menemene tōku hoa. Ko Haumi te ihu kurī! Ka rahi haere tōna menemene. Ko Haumi te whakakake o te iāri o Kōtirana! Ka puku kata a Haumi. Inā te ngahau o āu kōrero, tāna kī. Ka puta ana koe, tūtakina te tatau, he kino nō te kauanu. Ka puta au hei tāku whakatakoto i te mānuka. Kei noho koe ka rawe kē mai ki tōku ao. E mōhio ana au i konei a Hine-kō-atu. I whakamokamoka au i a ia. He tāne mōrearea au ina tūkinotia kia tūpato. Ka tere tāna whētoko, ka kōwhakiwhaki i te pīnohi, ā, mā ōna ringa parauri nui ka numi kia kōpiko ai. Me tūpato mai koe i taku pupuri! tāna ngangara atu, ā, i tāna whiuwhiu i te pīnohi takawiri ki te pākaiahi ka toro atu i te rūma. I te āhua nei, he tangata mākoha ia, te katakata atu a Hāumi. Kāore i te mea nā te kaitā ōku, engari mēnā ia i noho tonu mai, ānipe au ka whakaatu ki a ia kua kore tāku pupuri e ngoikore ake i tāna. I tāna kōrero atu, ka tīkina ake te pīnohi maitai, ā, me te whakapetonga ngoi ohorere ka whakatōtikahia anō. E hiki, e hiki, tōna whakatīkai ai, ka pōhēhē, nō te ope kai whakatewhatewha tūturu au. Heoti, kua ora anō tā tāua whakatewhatewhatanga i tēnei. Ā, e whakapae ana au, e kore tō tāua hoa e pāngia e tōna anō mākūare i taea ai e tēnei Nowhere te whakamokamoka i a ia. Kāti, ināianei wā, Tene, kia tonoa te ōkākā e tāua, ā, ā muri atu, ka hīkoi au ki te pokapū tākuta mō te kōingo ka whai hua i reira e tokona ai tāua i tēnei kaupapa. Kua kotahi karaka i te waihapenga a Hera Kahaumi i tāna ripoitanga, he rau pepa kikorangi e puritia ana e ia kua tāmokohia ki ngā tuhipoka me ngā tau Kua kite ahau i te wira a te makau mate, hei tāna, e whakatauiria ai tōna tikanga. Kua mate au ki te tatau i te utunga o nāianei, o ngā haumitanga o roto. Ko te whainga pūtea katoa i te wā o te matenga o te makau, i paku iti iho i te 1,100 pauna, ā, nā te hekenga o ngā utunga ahuwhenua, kua kore e neke atu i te 750 pauna. E oti i ia tamāhine te kerēme i te whiwhinga pūtea e 250 pauna, ina moea. E tā Rake nei te kite mēnā ngā kōhine e rua i moea, he kongakonga noa iho te whiwhinga a te purotu nei, ka mutu, ka motoa katoatia te matua e te kotahi anake. Kāhore te wā i moumou i āku mahi i te ata nei, tā te mea, kua taunakihia ngā whakahihikotanga kaha ōna kia whakakōroiroitia tēnā momo. Ka mutu, Wātene, kua waiwai rawa tēnei e whakatonanawe tonu ai tāua, ina koa he mōhio nō te koroua ki tā tāua whai wāhi atu ki tōna ao. Nā reira, kia rite ana koe ka karangatia tētahi take hī e tāua ka hautū atu ai ki wā ata rū. Ka pai mai hoki au mēnā koe e rau atu i tō pū ki tō pūkoro. He pai tētahi eri nama rua hei tautohetohe ki tētahi tāne e taea ana te takawiri ngā pīnohi maitai kia pona ai. Ko tēnā, me tētahi taitai niho anake hei tari mā tāua, hei tāku. I Wātaru, i Māngari māua i te eke i tētahi rerewhenua ki Rētahē. I reira māua, retihia ai tētahi waka i te whare tūnga, ā, e whā, e rima rānei ngā māero hautu atu ai rā ngā ara waiwaiā o Hari He rangi paruhi. I te whiti te rā, ā, i runga rā, ko te māra kūmara a Ngātoroirangi. I pihi mai ngā rākau me ngā tupu, me te aha, e rere ana te tiere reka o te taiao haumākū. Mōku ake, he āhuatanga tauaro ō te pitomata whakarekareka o te kōanga me te mahi mātātoa mōkinokino te herea ai māua. I noho tōku hoa i te ihu o te waka, kua pōkaihia ōna ringa, kua āraia ōna karu e tōna pōtae, kua nōhia tōna poho e tōna kauae, kua ruku atu ki te ohia. Mea rawa ake, ka oho ia, ka patopatohia tōku pokohiwi, ka tohu atu ai ki kō atu i ngā pātītī. Tirohia nā tāna kī. Kua toroa te pīnakitanga e tētahi ngāherehere tūperepere, ā, i te pito whakarunga ko tōna mātotorutanga, pūkana mai ana i ngā peka ko ngā hihi kiwikiwi me te puhi kaioreore o tētahi koroua whare. Ko Tōke Morānu tāna kī. Āe, ka rā. Tēnā rā ko te whare o Tākuta Kiripiro i roto, tā te kaihautū. He mahinga whare ki kō, te kī a Haumi. Koia tā tāua e haeretia nei. Arā te tāone iti, te kī a te kaihautū, me te tohu atu ki tētahi kotahitanga tuanui i kō atu, i te mauī. Engari mēnā koe e hiahia kia toro atu ki te whare, Ko te hipanga atu i te taiapa nei, te tuku tata. Atu i reira, mā te tahatika, rā ngā whīra. Arā kē te hīkoi nei te wahine. Ka mutu, hei tāku, ko Hinekōhatu te wāhine rā, te whakataunga a Hāumi, me te whakamaru i ōna karu. Āe, hei tāku, ka mate tā tāua whai i tāu marohitanga. Ka heke iho māua, ka utua, ka anga tatetate atu te waka ki rēta hē. Pēnei au, tā Haumi kī mai i a māua ka eke i te taiapa, ka whakapae te tāne nei kua haramai tāua hei kaihoahoa whare, hei kaimahi kē atu rānei. Ka mutu pea tāna ngutungutu i tēnā, Tēnā rā koe hine kōhatu, kei te kite koe kua mana tā māua kupu. Ka tere tā te kiritaki o te ata nei toro whakamua kia kite i a māua, me te harikoa hoki o tōna kanohi. Āritarita katoa ana au i tāku whanga ki a kōrua, tāna tangi mai, rūrū ana i ō māua ringa. Ka kino te haere, kua peka atu a Tākutaro i roto ki te tāone, ā, tētinga nei ka hoki mai ā mua i te pō. Nō māua kē te māngari i tūtaki ai māua ki te tākuta, te kōrero a Haumi, nā, ka paku whakamāramatia atu ki ngā kupu ruarua. Ka kēhua haere te hanga o Hinekōhatu i te whakarongo atu. Auē! tāna tangi, kua whāia au e ia! I te āhua nei. He pērā rawa tōna mūrere kāore au i te mōhio mēnā au e haumaru. He aha tāna kōrero hei tāna hokinga mai? Me tautiaki ia i a ia anō, he mūrere ake pea nō te tangata e whai nei i a ia. Me kaupare koe i a ia ā te pō nei. Mēnā ia e taikaha, mā māua koe e tari atu ki tō whaea kēkē i harō. Kāti, me pai tā tātou whakapau i te wā, nā reira, hoake tātou ki ērā ruma hei tātari mā māua. I kiwikiwi te whare, i pūrikiriki ōna koa atu i te hawa, he wāhanga teitei o waenga, ā, e rua ngā peka kōpiko e ngia he matimati pāpaka, e kōture ana i ia taha. I tētahi o ngā peka nei, kua whati ngā matapihi, kua kōpanitia ki ngā poari rākau, me te aha anō, kua āhua tāoro te tuanui, kua tīwekaweka katoa. Tōna pai ake nei te wāhanga o waenga, engari kua hou te hanga o te peka matau, ā, i te kitenga i ngā ārai i ngā matapihi me te auahi kikorangi e pupū ake ana i ngā tūmere, ka mōhio, koia tēnei te wāhi e nōhia nei e te whānau. I whakatūria ētahi tīrewa i tētahi pātū. ā, kua tīmatahia hoki te mahi a te kōhatu, engari kāhore he kaimahi i tā māua toronga atu. Ka āta ripoia te whīra taretare e Hāumi, ka tātarihia ai a waho i ngā matapihi me he karu hōmiromiro. E whakapae nei au, nō te rūma tēnei i moe ai koe. Ko te mea o waenga, ki tō māhanga, ā, ko tērā i te taha o te whare matua, ko te rūma o Tākuta Roiroto. Ka tika rā hoki, engari kua moe au ki tērā mea o waenga. Tāria nei ngā whakahounga, hei tāku, me te aha anō, i te āhua nei, kāore i te tino waiwai ngā whakahounga ki tēnā pātū i te pito. Kāhore he whakahounga. E whakapono ana au he takunga noa iho e panaia ai au i tōku rūma. Ah, inā rā te whakapainga. Kāti, kei tua o tēnei peka kāwitiwiti tū ai te kauhanga nui, te tuwhera atu ai ngā rūma e toru nei. He matapihi i reira, nē hā? Āe, engari he iti noa kua kāwitiwiti rawa e tomokia ai e tētahi. Nā tā kōrua raka i ō kūaha i te pō, kīhai i taea te kuhu atu i tēnā taha. Nā, e oti rānei i a koe te tomo atu ki tō ruma, raka ai i ō ārai kōpani? ka pēnā a Hinekōhatu, ā, i muri i tā Haumi āta tirotiro rā te matapihi i puare, ka ngana kia uruhi i te kōpani kia tuwhera, engari auare ake. Kāhore he paku hahae e kuhuna atu ai tētahi naihi kia hīkina te pou. Kātahi ka whakamātauria ngā kaurori ki tāna mōwhiti, engari kua mau kia ita i te kōhatu. E kī! Hei tāna, Rakuraku ana i tōna kauae me te pōraruraru ōna, e raruraru ana tāku whakawaenga. Kāore e taea e tētahi te kuhu rā ngā kōtani nei me i raka. Kāti, kia kitea e tāua mēnā rānei e pūrangiaho ai a roto. rā tētahi kūaha iti i te taha ka tomo atu ki tētahi kauhanga nui kua mā katoa, i reira tuwhera atu ai ngā rūma moe e toru. Kāore a Haumi mō te tirotiro ki te rūma tuatoru, nā reira māua i hoake ai ki te tuarua. Te moe ai a Hine-kōhatu, te mate ai hoki tōna māhanga. Ānō he ūkaipō paku, i hakahaka te tuanui, i rahi te pākaiahi, ka mutu, he pērā te āhua o ngā whare taiwhenua. He hautō parauri i tētahi kokonga, he moenga kāwitiwiti mā i tētahi atu, ā, he tēpu whakakākahu i te taha mauī o te matapihi. Ko ēnei rawa me ētahi tūru pūtāiki te katoa o ngā rawa i te rūma hāunga tētahi tapawhā whāriki i te pokapū. Ko ngā poari me ngā uhinga pakitara he ōki i kainga ai e te noke, he parauri hoki, ā, i pērā hoki te tawhito me te paruparu, ka whakapaepae anō te orokohanga whakatūnga kētanga i te whare. Ka meinga e Haumi tētahi o ngā tūru ki te kokonga noho puku ai i ōna karu ka āmio haere kai ai i ngā taipitopito katoa o te rūma. Ki hea tūhono atu ai tērā pere? Tāna uinga rā anō i tāna tohu atu ki tētahi taura pere mātotoru i iri mai i te taha o te moenga me tōna kihukihu e takoto mai ana i te urunga Ki te rūma o te kaiwhakapai whare. I te āhua nei, kua hou ake i ngā rawa anō, āe, i whakairihia i ngā tau tata. He mea tono e tō māhanga, nē hā? Kāo, kīhai au i rongo mō tāna whakamahinga, i rite tonu tā māua tiki i tā māua i hiahia ai. Āna, te āhua nei, kāore he take o te whakairi i tētahi kumenga pere rawe, ki kō. Tukuna au kia tirohia te papa nei. Whakararo nei tāna whiu atu i tōna kanohi ki tāna arotahi i tōna ringa. Ka tere tāna ngōki whakamuri, kātahi ka ngōki whakamua, āmiki arotakengia ai ngā tawhā i te papa. Kātahi ka ōrite atu tāna ki ngā mahinga rākau i ūhia ai te rūma. Mea rawa ake, ka hīkoi atu ki te waenga, Ka pau te wā i te tirohanga atu me te anga i tōna karu ki runga, ki raro hoki i te pakitara. Ka mea, ā, ka kapohia te taura pere i tōna ringa, ka kume ai. E hika! He whakaaritanga noa tāna kōrero. E kore e tangi? Tino kore nei! Kāore hoki i tūhono ki tētahi waea. E aua nei hoki, kei te kite koe i tōna herenga ki tētahi matau i runga ake rā, i te puaretanga o te Hauhau. Te rerekē hoki! Kāre au i kite i tēnā i mua rā. Umm, tino rerekē, te hamumu a Haumi, kume ana i te taura. E ruarua ngā āhuatanga rerekē o te ruma nei. Hei tauira, inā te kaihanga pōrangi i whakatuwhera mai tētahi Hauhau ki tētahi atu rūma ahakoa ka ōrite te rahinga mahinga kia tūhono atu ki waho rā anō. Tōna hou nei hoki tēnā, te kī a te wahine. I mahia mai hoki i te wā o te taura pere, te mea tangā haumi. Āe, tērā ētahi panonitanga pakupaku nei i mahia mai i taua wā. I te āhua nei, E hanga whanokē ana he taura pere whakaari noa, he hauhau tē hauhau nei. Kia whakaae mai koe, Hinekōhatu, hoa ake tātou ki te rūma o roto rangahaua ai. I rahi ake tō tākuta kiripiro i roto rūma i tērā nō tāna tamā Hinewhāngai. Engari tonu i taramore ngā whakarākeitanga, He moenga puni, he pae pukapuka iti kua kī i ngā pukapuka, te nuinga he momo ā-kaupapa. He nōhanga i te taha o te moenga, he tūru rākau taramore i te taha o te pakitara, he tēpu porohita, he pouaka haumaru rino nui hoki ngā mea matua i kitea ai e te karu. Ka āta hīkoi haere a Haumi ka āmiki tirotirohia ai ia o ēnei. Ko te aha i roto nei? Tāna uinga, me te patopato i te pouaka haumaru, Ko ngā pepa pakihi a tōku matua whāngai. Āna, kua kitea roto, nē? He kitenga kotahitanga anake i ngā tau o mua, e mahara nei au i tomo katoa i ngā pepa. Kāhore he ngeru i roto, hei tauira, He kāo, te rerekē hoki o taua whakaaro. Kāti, tirohia tēnei, ka hāpai ake ia i tētahi oko miraka iti i noho i runga ake. Kāo, kāhore ā mātou poti, engari he ngeru tītā, he maki tauwhero hoki. Āna, e mea ana koe, Heoti, he ngeru nui te tītā, ā, mōku ake, e kore rawa ia e pūnaunau i te oko miraka. Kotahi anō pea kōrero hai whakatau māku. Ka noho tītengi ia ki mua i te tūru rākau ka āta tirohia ai te nōhanga. Tēnā koe, kua tau. Hei tāna, I te tūnga ake, me te rau atu i tāna arotahi ki tōna pūkoro. E kī, e kī! Ni kā tētahi mea manawarū! I mau tāna tirohanga i tētahi taura kurī e iri ana i tētahi kokonga o te moenga. I hūmeme te taura, ānō he koromeke wepu. He aha te tikanga o tēnā wātene? He taura noa nei, engari tē mōhio he aha i here ai, kāore i tino kitea tērā momo neha, kātahi rā, he ao nanakia. Ka mutu, ka tahuri ake ana te ihumanea ki te taihara, kāore he kinotanga i tēnā, kua mātua taku tirohanga hine kōhatu, kāti, tukuna tātou kia hīkoi i te whīra, Kāore anō i pērā rawa te kitenga āku i te mōkinokino o te kanohi o tōku hoa, i te uriuri rānei o tōna rae. Tērā i tāku kitenga i tāna huringa atu i te wāhi i tū ai te whakatewhatewhatanga. I kōpiko mātou i te whīra, ā, kāore māua ko Hine-kōhatu i hiahia kia whakararu i ōna whakaaro i mua i tāna maranga ake i Te Ohia. e waiwai ana i Nekōhatu, hei tāna, Tāu whai pū i āku whakamāherehere. Ka pēnā mārika au. Kua hirahira rawa te kaupapa nei kia mānenei mai koe. Kei te āhua o tāu whainga mai te oranga rānei ōu. E ū ana au ki tāu e tohu nei. Mātāmua mai! Me moe māua ko tōku hoa i tō rūma. Ka tiro mīharo atu māua ko Hine-kōhatu ki a ia. Āe, me pēnā. Kia whakamahukitia ake e au. Hei tāku, koia rā, ko te hōtera i te tāone iti, nē? Āe, ko te Karauna ki reira. Ka pai. Ka kitea ō matapihi atu i reira? Ehara, ehara. Ka hoki mai ana tō matua whāngai, me noho pū koe i tō rūma, he ānini nō tō upoko. Kātahi, hei tāu rongo i tāna hokinga ki te moe, me huaki e koe ngā kōpani i tō matapihi, wetekia ai te raka, meinga atu ai tō rama hei tohutohu ki a māua. Kātahi, me ngū tāu putanga atu me ō rawa anō ki te rūma i noho ai koe i mua. E whakapae nei au, ahakoa ngā mahinga whare, ka taea tonutia e koe te pō kotahi. Āe, ka ngāwari noa. Waiho mai te toenga ki a māua. Engari ka aha rā kōrua? Ka pau te pō i a māua i tō rūma, ā, mā māua te oro i raru ai koe e whakatewhatewha. Hei tāku mita haumi, kua whakatauria kētia e koe te kī a Hinekōhatu me te uta i tōna ringa ki tērā o tōku hoa. Aini pea. Nā reira, e hika, meinga mai te pūtake i mate ai tōku māhanga. Ka pai ake ki ahau ina mātua whāia ngā taunakitanga ā mua i tāku whakapuaki atu. E oti rānei i a koe te whāki mai mēnā tāku whakapai i te tika Mēnā hoki nā te ohorere ia i mate ai? Hei tāku, Ka. E whakapae nei au he take ā-kiko kē. Kāti, me whakarere koe e māua hinekōhatu, tā te mea, mēnā a Tākuta Roiroto e hoki mai, kite ai i a māua, kua moumou tā māua taenga mai. He konei mai rā, kia maea, tā te mea, mehemea koe e whai i ā māua tohutohu Meāke nei ka mahea ake ngā mōreareatanga te whakawehi nei i a koe. Kāore māua ko Hēraka Haumi i raru i te whai i tētahi rūma moe me tētahi rūma noho i te Hōtēra Karauna. I te papa o runga ēnā, ā, atu i tā māua matapihi kitea pai ai te kēti i te huarahi me te peka nōhanga o te whare rahi o Tōke Morānu. I te kākarauri ka kite māua i a Tākuta Kirihipi Roiroto e peka atu ana, ā, ko tōna hanga kaitā e whakaitihia ana te hanga o te taitama i hautūria ia. I paku raru te tama i te whakatuwheratia o ngā kēti rino taumaha ā, ka rongo māua i te reo ngunguru o te tākuta me te nguha i tukuna e ia i te wīrihia o ōna ringa mekemeke. Ka koke tonu te waka, ā, taro ake te wā, ka kite māua i te pūahotanga rānga rākau, he kā nō tētahi rama i tētahi o ngā rūma. Kei te mōhio rānei koe Wātene te kī a Haumi i a māua e noho tahi ana i te uriuri? E whē angaanga nei au i tāu toronga tahitanga i te pō nei, he āhuatanga mōrearea. E oti i au te tautoko, aini pea he tino taonga tāu haerenga mai. Nā reira au ka haere atu. tō atawhai hoki e kōrero ana koe ki te mōreareatanga. I te āhua nei, kua kite koe i tētahi mea i ēnei ruma tē kitea nei e au. Gao, Engari hei tāku, kua pai ake pea āku whakataunga. Hei tāku, i kite koe i ngā mea katoa i kitea ai e au. Kāre au i kite i tētahi mea whakaharahara hāunga te taura pere. Ka mutu me pono taku kōrero kāore tonu au i te mōhio ki te take o tēnā. I kite hoki koe i te Hauhau? Umm, āe. Engari mōku ake ehara i te mea tino rerekē nei te whai puaretanga i waenga i ngā rūma e rua, he pērā hoki tōna iti, tē kuhu ai te kiore. I mōhio kē au i mua i tā tāua haramaitanga ki tōke Morānu ka kitea tētahi Hauhau. E hika e, Hāumi? Āe, mārika, i mōhio. Kei te mahara ake ki tāna kōrero mai, mō tā tōna māhanga rongo i te kakara o te hikā a Tākuta Roiroto? Nā, ko te pūtake o tēnā, ko te whakawhitinga i waenga i ngā rūma e rua. me iti tōna hanga kei tohua mai i te pūrongo a te kaitirotiro tūpāpaku, nāku te Hauhau i whakatau. Engari he aha hoki te mate o tēnā? He oruatanga koro kē i ngā rangi o te maramataka. Ka mahia mai tētahi Hauhau, ka whakairihia ai tētahi taura, ka mate ai te wahine i takoto i te moenga, kei te whai pānga rānei ki a koe? Tē kitea e au te hononga. Engari, i kite rānei koe i tētahi mea koro kē mō te moenga? Umm, kāore. I whakakopa ki te papa. Kua kitea rānei tētahi moenga kua whakakopaina pēnā nā? Kāore anō kia kite. Kāore e taea e te wahine te hūnuku tōna moenga, me noho tonu ki tōna anō wāhi i waenga i te Hauhau me te Taura. Arā, tā tāua i tapa ai, tā te mea ehara rawa i te kumenga pere. Haumi, tāku i tangi ai. Tōna mārama nei au ki tāu e tuwhiri mai nā, kua tae tonu tāua i te wā tika e kauparetia ai tēnei taihara mōrihariha. Anō te matahunahuna, anō hoki te mōrihariha. Ka hara ana te tākuta mātāmua ko ia hei kaihara. He wana tōna, he mātauranga hoki tōna. Ko Palmer rāua ko Pīhari ngā whakaihuwaka o ā rāua mahinga. Kua kino kē atu te motonga a tēnei tāne, engari i a Wātene, e oti tonu i a tāua te motonga kino ake. Heoti, he whakariharihatanga kei mua tonu i te aroaro, e hika e! kia ngāwari tā tāua momi paipa, whakapau ai i ngā hāora ruarua nei mā te whai whakaaro kē atu ki tētahi tūāhuatanga ngahau. I te āhua iwa karaka, Ka weto te rama i kitea rā ngā rākau, ā, ka pō katoa te whare rahi. Ka pōturi te tōia mai o ngā hāora e rua, kātahi nā, i te 11, ka kanapu mai tētahi ahi i mua tonu i a māua. Koia te tohu ki a tāua, te kī a Hāumi i tāna tarapeke atu ki ōna waewae, nō te matapihi o waenga. I tā māua putanga atu, ka mea atu ia ki te kaitiaki i te whare, kua toro māua ki tētahi hoa i te maru-ā-pō, ā, angi pea māua e noho ki reira ā te pō nei. Taro ake, i te huarahi pōuriuri māua, ngaua ana e te hau mātao, ā, he rama kōwhai kotahi e pīataata mai nā ki mua i a māua hei aratakinga mā māua i tēnei haerenga whakapōururu. Kāore i paku raru te tomokanga atu ki te wāhi rā, he tini nō ngā puaretanga i ngā pātū. Ka koke atu rā ngā rākau kia tae rā anō ki te whīra, ka whakawhiti ai, ka whakarite ai kia tomo atu rā te matapihi, mea rawa ake, i te āhua nā, ka tarapeke mai tētahi tamaiti anuanu i ngā puhi i reira. Ka makaia tōna tinana ki te karaehe me ōna ringa takaokeoke, Kātahi ka tere tāna omanga atu i te whīra ki te pōuriuri. Ahu e, taukuri e! tāku kōhimuhimu atu, i kitea rānei tēnā e koe? I pērā hoki te ohorere o Hāumi. Me he purimau, ka puritia te kawititanga o tōku ringa e tōna ringa. He oi nō nā. Kātahi ka pukukata mai, ka whakatata atu i ōna ngutu ki tōku taringa. He whānau pai tāna ngunguru mai, koia tērā ko te maki tōwhero. I wareware i ahau ngā mōkai rerekē a te tākuta, he ngeru tītā hoki, aini te kitea ai e māua i ō māua pokohiwi. Me pono tāku kōrero i tau te ngākau i tāku whai tā haumi i whakatauira mai, nā, kaunuhia ōku hū. ka tomokia te rūma moe. Ka ngū tā tōku hoa tūtaki i ngā kōpani, hūnuku i te rama ki te tēpu me te tirotiro haere i te rūma. Kua pērā tonu i tā māua i kite ai i te rā. Kātahi, ka konihi mai ki au, ka kūkua tōna ringa ānō he pūtātara, ā, ka pērā hoki te ngāwari o tāna kōhimuhimu mai anō. ka areare atu ai ki ngā kupu, ka raru katoa ā māua mahinga i te oro pakū noa. Ka tungou au e whakaaturia ai tāku rongotanga, me noho rama kore tāua kei kitea e ia rā te Hauhau. ka tungou anō. Kaua e hoki ki te moe, kei mate rā anō pea koe. Whakaritea mai tō pū mō te tūpono ka matea te whakamahinga. Ko au ki te taha o te moenga, ko koe ki tērā tūru. Ka unuhia taku pū, ka whakatakoto ki te kokonga o te tēpu. Kua taria mai e Hāumi tētahi tokotoko angiangi roa. ā, kua hoatu ki te moenga i tōna taha. I tōna taha, ka meinga hoki tētahi pouaka māti me te tumu o tētahi kānara. Kātahi māua ka tinei i te rama, kia noho ki te uriuri. Me pēhea rawa e wareware i ahau tērā mataara maruwehi? Tē oti i ahau te rongo i tētahi oro. Ina koa, te hānene. Engari tonu, I mōhio au, kua noho mataara hoki tōku hoa i mua tonu mai i tōku aroaro me te rongo hoki i te maniore pēnei i au. Nā ngā kōpani i ārai ai te aho nō waho nā whai anō i tatari māua i te pōuri kerekere. I waho rā ka tāmutumutu te tangi mai a ngā manu. Ka mutu, tērā tētahi ngengere roa i ahu mai i tō māua matapihi, tē mōhio ai māua kua here kore te ngeru tīta. I tua, ka rongo māua i te tangi panguru o te karaka i te whare karakia, te tangi mai ai i ia hauwhā hāora, te roa hoki o aua hauwhā hāora, ka tae ki te 12, Ka roa ake, ka kotahi, ka rua, ka toru, ā, ka noho ngū tonu māua, tāria ana te piri kore o te pō. Whāia nei, ka tīaho mai te aho i te takiwā o te Hauhau, engari i whai mai ko te kakara mōtekoteko o te hinu ngiha me te metara wera. Tērā tētahi te rūma tata nei kua whakakā i tētahi rama pōuri, i rongo au i te nekehanga māru, ā, ka ngū anō. Engari ka kino haere te kakara. E 30 meneti tāku whakarongo pīkarikari atu ai. Meāke, ka rangona tētahi oro anō, he oro ngāwari, he oro whakamārire. Pēnei i tērā o te korohūhū e puta ana i tētahi tīkera. I te rongotanga atu a māua i tēnā, ka tarapeke a Haumi i te moenga, ka whakakāngia ai tētahi māti, ka karawhiua ai te kumenga pere ki tōna tokotoko. Kei te kitea rānei Wātene? tana umere. Kei te kitea! Engari tē kitea e au. I te whakakāngia o te rama e Haumi, ka rongo au i te whiowhio panguru, engari he kōnakonako nō te aho tē kitea ai e ōku karu tērā i karawhiua kinotia nei e tōku hoa. Heoti anō, i kite ahau i te kōmā o tōna kanohi nā te mōkinokino me te mauāhara. I mutu tāna patunga Ā, i te tiro whakarunga ki te Hauhau, mea kau ake ka tioro mai ko te tangi mōrihariha rawa atu. Nāwai i hoihoi ka hoihoi kē atu. Ā, he umere i whakawhenumi i te mamae, i te mataku, i te riri hoki hei hāparangi maruwehi kotahi. E ai ki ngā kōrero, i te tāone iti rānō i oho ake a Ngāi Moemoeā i tērā tangi, i taka ā-roto. Nā, ka tiro kau atu au ki a Haumi, ka pēnā hoki ia ki ahau, kia mutu rā anō ngā pāoroorotanga te ahu mai ai i te ngū. He aha hoki te tikanga tāku kuha atu? Ko te tikanga, kua mutu katoa te uruparenga a Haumi. Ā, I ngi hoki pea, koia te painga atu. Tīkina atu tō pū, hoake tāua ki te rūma o Tākuta Roiroto. Me te whakapoururu o tōna kanohi, ka whakakāngia e ia te rama, ka aratakina ai māua i te kauhanga nui. Ka rua āna pātōtōtanga i te kūaha, engari kāore he whakahokinga nō roto. Kātahi ka huri i te pōrori, ka kuhu ai, Ko au i ōna rekereke, ko te pūkaketū i tōku ringa. Inā rā te āhuatanga whanokē i kitea e ō māua karu. I te tēpu, ko tētahi rama pōuri me tōna kōpani kua haurua te tuwheratanga mai, e aho atu ana i te pouaka haumaru rino, te tuwhera nei tōna kūaha. I te taha o te tēpu, i te tūru rākau, noho mai ai rā ko Tākuta Kirīpi Rōiroto kua kahuria ki tōna koti moe kiwikiwi, ko ōna pungapunga kirikau e kitea nei i raro iho. Ā, ko ōna waewae ki ngā hiripa whero nō tākei. I ōna kūhā ka kitea te wepu poto me te taura roa i kitea i te rangi tonu nā, kua kake whakarunga tōna kauae, kua kino hoki te pūkana atu ki tētahi kokonga o te tuanui. I tōna rae ko tētahi pēne whanokē kōwhai me ōna tongitongi parauri Kua mau kia ita i tōna upoko. I tā māua tomokanga atu kāhore he paku oro, kīhai ia i paku neke. Te pēne tongitongi! te kōhimuhimu mai a Hāumi. Ka whakatata atu ahau. Mea rawa ake, ka tīmata tēnei tīpare rerekē ki te neke. Ā, ka oho mai ko te upoko hanga taimana me te kakī pupuhi nō tētahi nākahi whakarihariha. He nākahi repo te tangi a Haumi, te nākahi mōrearea rawa atu i Īnia. Kāore i tekau noa ngā hēkona kua mate kē ia i te ngaua ōna. E pono ana te kōrero ko te utu o te taikaha ko te taikaha ake. Nā, ka taka iho te nanakia ki te rua nāna anō i keri hei taunga mō tētahi atu. Kia tukuna e tāua tēnei tipua ki tōna kāinga ka tahi, ka rua, ka hūnuku tāua i a Hinekōhatu ki tētahi āhuru mōwai ka whakamōhio atu ai ki ngā pirihimana. I tāna kōrerotanga, ka tere tāna tiki ake i te wepu kurī i ngā kūhā o te tūpāpaku nei, ā, i te makaia atu o te koromāhanga ki te kakī o te moko, ka hīia ake i tōna tūranga wetiweti, ka whātorohia ai tōna ringa i te kawenga atu ki te pouaka haumarurino, makaia atu ai, tūtakina ai te tatau. E pēnei ana ngā meka mō te matenga o Tākuta Kiripi Roiroto nō Tōke Morānu. Kāpā me whakatōroa au i ngā kōrero kua roa kē nei mā te whakamahuki i tā māua kupu atu i tēnei tūāhuatanga pōuri ki te kōtiro mataku i tā māua tuku i a ia ki te rere whenua i te ata kia manaakitia ai ia e tōna whāekeeke i harō i te tukanga pōturi rānei o te whakatau i hua ake i te tirohanga ōkawa e mea nei i mate te tākuta i tāna tākoro kurī noa ki tētahi mōkai mōrearea. I tā māua hokinga atu i te rangi o muri mai, nā Haumi i whakamārama mai ngā kongakonga mō te kēhi kīhai tonu au i mōhio. I tae au, hei tāna, ki tētahi whakataunga tipatipa katoa, ā, koia rā, kei taku wātene, te āhua mōrearea o te whakataunga ki te kore e rawaka ngā taunakitanga. Nā te kōrero mō tērā nōhanga a ngā kaiparo me te rere o te kupu pēne te kupuria ai e te kōtiro rā, kāore e kore, te whāiroirotia ai hoki e ia i te aho o te māti, i koke ai au ki te riunga hē kē noa nei. Ka whaimana anake au i te kakama tonu o tāku panoni i āku whakapainga, i tāku māramatanga kīhai te mōreareatanga i tūraru ai te kainoho o te rūma, i tomo rā te matapihi, rā te kūaha rānei. Ka tere tāku aronga atu pēnei i tāku i meatia kētia ai ki a koe, ki te Hauhau, me Te Taura Pere te iri iho nei ki te moenga. Nā te kitenga i te hanga whakaari kē o tēnei, me te whakakopanga o te moenga ki te papa, i toko ake ai te tirohanga pī ko te taura kē hei piriti mō te tomokanga mai a tētahi mea rā te kōhao ki te moenga. Mātua atu rā tāku whai whakaaro ki te nākahi, ā, i te āpitihanga atu ki ngā mōhiohio ōku mō ngā kararehe nō Īnia a te tākuta, i whakapae au, kua tika te anganga. Ko te whakaaro kia tukuna tētahi momo paihana te kore rawa nei e kitea i tētahi whakamātaunga matū, Koia rā te whakaaro ka toko ake i tētahi tāne ihumanea, whakawiri hoki kua whakangungu i te rāwhiti. He painga hoki hei tāna te kakama o te pānga o te paihana. Me hōmiromiro ngā karu a te kaitirotiro tūpāpaku e kitea ai ngā okanga iti e rua e tohu ana i te wāhi i ngaua ai e ngā niho roa. Kātahi ka whai whakaaro au ki te whiowhio. Kāore e kore me karanga e ia te nākahi ā mua i te huranga ake ki te pārurenga e te rā o te ata. Kua whakangungutia tērā e ia, kia hoki rā anō ia ki a ia ina karangatia. Ka tukuna rā tāna Hauhau hei te haora e pai nei ki a ia, me te mōhio pū ka ngōki mā te taura tau atu ai ki te moenga, e kore pea e ngau i te kai noho, Ka puta pea tōna ihu i ia pō o te wiki kotahi, engari nāwai nāwai ka mau ia hei pārurenga. I pēnei kē aku whakapaenga i mua i tāku tomokanga atu ki tōna rūma. I te tirohanga atu ki tōna tūru, ka kite au i te ritenga tonutanga o tāna tū a runga, ka mutu, ka matea tāna pēnei nā e toro atu ai ki te Hauhau. Nā te kitenga i te pāka haumaru, te oko miraka, me te koromeke wepu i mahea ai te rangirua e noho tonu mai ana. Ko te oro maitai i rangona ai e Hinekōhatu kāore e kore he pakō i te katinga kakama a tōna matua whāngai i te tatau o te pouaka haumaru e mau ai tāna kainoho wetiweti. I tāku whakataunga ake, kua mōhio koe ki ngā mahinga āku e taunakitia ai te take. I rongo au i te hihī a te nākahi, ā, korekore i rongo hoki koe. Kātahi ka whakakā au i te aho, ka patua ai ia. Nā whai anō ka hoki ia rā te Hauhau! Ka mutu, ka huri kē ia kia ngaua tōna rangatira i tērā atu taha. Tērā ētahi o ngā patunga nā tōku tokotoko i pupū ake ai te nguha o te nākahi, nā, i te kitenga atu i tētahi tangata, ka peka atu ia. Nā ēnei āhuatanga katoa kua mōhio au nāku anō a Tākuta Kirīpiroi-roto i hinga ai. Me te aha,